Tēnā anō koutou e ngā iwi o te uru, o te anō rā kei ngā iwi katoa, nau mai rā ki te reo o te uru e tangi atu ana i ō tātou tini mate o te wā ki runga i ō tātou pā maa uri noa i te motu nei, e ingā nei, e ingā nei, e ingā nei. Ko te unga mate ki te pō, ko te unga ora ki te ao, Tēnā tātou katoa. Nau mai oki mai ki Te Kupu o Te Uru e aro ake ana ki ngā pūrongo e rima ku ua mai i Te Reo o Te Uru i tēnei wiki. Ko Lana Te Piki Broughton tēnei e arataki ana i te wā anga nei. Ka tīmata ake tātou mā te aro ake ki Te Awa Tupua, ki tēnei uri āna a Jade Mills. Anei ngā kōrero mōna. E tini pōtae e mau nei te waine o te wā, a Jade Tumanako Mills, i waimarie a Te Reo o te Uru ki te kōrero ki a ia mō tana waka pou werawera Kia eke ki ngā taumata e tū nā ia. Haerere kau mai te awa nui mai te kā ui maunga ki Tangaroa ko au te awa ko te awa ko au ko Ruapehu te maunga ko Wanganui te awa ko Te Ātiaunui a Pāpārangi me Ngāti Rangi ngā iwi ko Jay tōku ingoa. I grew up um living with my nan um for most of my life um and pretty much didn't have a childhood um because I was always

Had to do it um and so yeah she pushed me to go and then it was my choice to follow something that um would end up helping our people. Kuwai o Te Ama Mills ngā wawata o tōna kuia e whakatinana, e upoko mō te kura tuarua o te manawa, e tumuaki oki ki te roopu Māori ki te ware wānanga o Ōtākou, I tana wai i te ara mātauranga, engari e ara i te ara wero kore. Going to university um everyone knows it comes with its price tags um and just for anyone it's not an easy feat to do um and so that that did cause a lot of stress and a lot of pressure. Got to give hats off to my mum um she was has been a solo mum my whole life um and

Kuka a Mills ki te waka kī i tāna kete i roto i ngā tau, ā, kuoki mai a ia ki te āpai ake i ngā kaupapa waka ora, i ngā kaupapa waka pakari i ōna anō iwi ki te atawai o te ao. Where I would come in over the summer breaks from uni um and I would work for the summer then return back and yeah just keep coming back every summer to do jobs.

Without tikanga and everything like that, there is very little. Ko te ara kutumanako ia e te paake. Ko te paake o āpōpō tēnei e āpai ake ana i ngā kaupapa hei oranga mō ōna anō iwi. Alana Te Piki Broughton, Te Reo o te Uru. Tēnā anō koe Jade i tau tuku mai i ētehi kōrero, ā, i tau whakatipuranga, ā, me ngā kura o roto i te tupu ake i ngā rekereke, a o te kuia, ērā wheako, ā, oti anō rā te whakakitenga ōna kia eke tēnei mokopuna ki ngā taumata tiketike, ā, koia tērā ku, ku whakatinana i ngā ō-ā-kī o tana kuia. Ā, oti anō rā i kōrero ia mō ngā taumaatanga, ā, i runga i a ia, oti anō rā tōna whānau i te wā, ā, e whai ana i te ara o te mātauranga, ā, i ara i te mahi māmā, E aro ki te maʻi, a ka tāia e te katoa, engari ma upoko pakarū pea nge. A ka kitea te nui o nga ua ka puta mai i enei kātū tangata, engari me uaua, a ka whai wā ki te kōrero, a mo, mo nga uauatanga, a i te whai i tēnā ara, no reira, kai te mihi atu ki a koe, a e Jade. I tēnei wā i te iwi ka uri anō te aro, kei te aro ake tātou, ā, ki tēnei kuia nō Te Awa Tupua. Ā, i roto i ngā tau i tū ake ei kaikaranga, ei kaiwhakawātea i te ara, ā, mō te kauniera, heoi anō, ā, ehara i te mea e ara ngāwari tērā ei wakaeaea, ā, i tae atu a Eruera Rerekura ki te kapoaki i ētehi kōrero Kei a koe te wā e ru. Rua tekau mā iwa tau ki muri, tū ai te iwi o Te Awa Tupua me te kī atu ki te Kauni Ere me te Kāwanatanga, e whenua Māori a Pākaitore. Ko Ruakā Mori Reweti tētehi o ngā pou kuia o Ngāti Tūpō i ōna wā. Nōna te taumaatanga ki te kawe i te koromatua a Chas Pointer ki runga i a Pākaitore. Ko Lisa Ruaka Rewiti tana mokopuna. Nana was the kai karanga and she was the um, pou waeine here um, at Putiki Marae for many, many years. E ono ngā motu ake tō Ngāti Tūpoʻo me te Kaunihera o Wanganui i runga i te wairua ma i ngā tae.

all a putiki on her shoulders and she was trying to do what she thought was the right thing. Ahakoa i tōtara wā i rua te iwi Matawhānui nā runga i te porotū ki Pākaitore i te tau 1995, i wakaweeoki ngā tāngata Māori o kōnei, ā, i wakaparaakotia tō Lisa Kuia.

and I came home. Ko te wakawanaungatanga o te iwi Māori me te iwi Pākehā te ōāki i waiotia e tōna kuia. My grandmother always wanted to do the right thing and she always, if she picked up a kaupapa and she went with it, she was also always careful to make sure she was doing it herself for the right reasons. And one thing my grandmother did have was integrity. and she um, put herself out there in the hopes that we could build the relationships between Pākehā and Māori here in Whanganui. Koia pea ngē te akoranga i a tātou e anga whakamua ana, i a tātou oki e whakamaumaaratia ana a Pākaitore. Eruera Rerikura, Te Reo o Te Uru. Kai te mihi atu ki a koe Eru, tēnā koe, te kapo ake i ngā kōrero mō te kuia nei a Ruakamori. Reweti, mai i tana mokopuna, ā, e kōrero ana mō ngā taumaatanga ki runga i a rātou ko tōna whānau, ā, i ngā wā ā-uaū kirikiri nei, ā, e ara i te maʻi ngāwari māna e waka ea ia i te ara nei, engari ka whakaaro ake au ki ngā waka rite o nāianairangi, ngā hononga i waenga i ngā iwi taketake me te kaunihera nei o Wanganui, Ā, i te rā o Pākaitore, te rangi wakanui i tō tātou Wanganuitanga, ā, ka kite atu au i, i te mea a Andrew Tribe e noho tahi ana ki waenganui i ngā iwi, e whakarongo ana ki ngā kōrero, ā, i tēnei tau e nui ngā kōrero e āngai ana ki ngā kō atu pēnei i te Weeping Woman, ā, i noho a ia ki te whakarongo, ā, kātahi ka, ka tuku atu i ēte i kōrero āna, ā, mai i te kauni e raoti anō rā mai i tōna anō ngākau, nō reira, kei te kite atu,

Mā reira te ara ka ea ei ua ake ko tēnei mea te noo taʻi, me te te i kā tū waka wanaungatanga. E te iwi i tēnei wā ka uri anō te aro, ā, kei Wanganui tonu te aro e aro ake ana ki ēnei papa kupu atua, ā, ku waka tūngia ki te pāka o Kōwhai, ā, i tae atu ki reira ki te kapo ake i ngā kōrero, anei rā. E Maangara, e Whakawhiti ngā whakaaro mai tēteʻi ki tēteʻi. I tēnei rangi e uraina ana ko ēnei papa ki te papa tākaro o Kōwhai e ngāwari ake ai, tēnā ra whakawhiti kōrero. Today's about inclusiveness within our whanau, within our non-verbal community and it's been about a year since I've proposed to the council about getting our communication boards into our park. Ko te kite atu i te āwina nui kei ēnei papa i ngā mahi o ia rā, o ia rā,

they might look for something when they're writing that they want to copy or tell to us. They're getting good at then they might go into some social language like please and thank you. E ngākaunui, e poko iwi nui, nō te waeine a Korimakomako i ua ake ai ko ēnei papa ei āwina i tāna anō tamaiti, otianō rā, i ngā whānau katoa o Wanganui.

and also would definitely enhance their mana because they're seeing something that that relates to them and that other people are utilising as well. Ko te mārama ki ngā ia ia o te tangata e waia ana, ko te taonga nei e tō ana i te whakaaro ki te wānui o ngā rongo o te tangata. Alana Te Piki Broughton, Te Reo o te Uru. Koina ētehi kōrero mō ngā papa kupu atu a Kuakatūngia ki te pāka o Kōwhai i runga i te whakaaro nui Ā, ki te unga, kāre e taea ana e rātou te whakawhiti kōrero mā te waʻa, engari mā te ringaringa e toʻu, ā, i ō rātou iaia, ā, i ō rātou whakaaro, ā, i ō rātou kōrero. Ā, nō reira, ko tēnei e rauemi, e rauemi ai wakamaʻi, ā, mā, ehara i te mea, mā te tamariki noi ʻo, engari mā te tangata e, e iaia ana, ā, ki te tuku i ana wakaaro. Ā, i kōrero mai a Korimako mō ngā wā o mua, ā, kāre i reira ēnei, ēnei kātū rauemi. Ka riro mā te wānau, ā, ēnei e, e whakarite, e anga, ā, nō reira he pai te kite atu i te kaunihera, ā, e whakautu ana i te waeine nei, ā, oti anō rā ko tana ia ia, kei tū ai i tāna anō tamaiti, engari kei te whakaaro ki te wānui o tō tātou apori, E tino nui ngā ua o te anō rā, kāre kore ka tīmata ki te kite atu i ēnei rauemi, ā, e whakatūngia ana ki kō, ki kō, ki ngā tāone katoa, uri noa i te motu. Nau mai ko ngā rauemi whakaaro nui nei. I tēnei wā i te iwi kei te aro ake tātou ki ngā, ā, ki ngā rua inerangi, ā, ki Ngāti Aua me ēnei, ēnei, sorry pari, can I do a re-intro for, um.

Ku kawea atu ki wa i ke atu. I tae atu a Phoenix Manly Green ki te kapo ake i nga korero. Kei a koe te wa e Phoenix. Kua manawa e te iwi o Ngā Ruaine ki ngā tangata tā ai taonga, tā ai tō iwi, o ngā ngo i moana i noʻo ki roto i tēnei warau. Nō te mane o te tekau ma iwa o tēnei marama ēnei kōiwi kua wakangaro i te ao. Ko te maʻi nui mo te iwi, kia kimi nā wai te e. Kua waiwa te iwi me te apu o Ngāti Auā ki te kimi rongoa mo ngā uri, kia kaua noʻo noa ki te ao o tēnei aitua, kia wai uara i ou, kia kimi i ēnei taonga. I a mātou e tae mai ki te hēti nei, ā, i pupū ake te pātai, me kī, He aha ai i pēnei ai, ā, ki mātou, ā, te iwi, otirā te hapū o Ngāti Hāoa? Ā, nā, āe, i, i taka mai te riri, ā, i taka mai te pōuri hoki, engari kāre mātou i noho noa ki taua ki aua kare ā-roto. Ā, i hui tahi ai tātou i taua pō, ā, kia kimihia he rongoā me kī ana me te anga whakamua, ā, kia kimi huarahi pai mā tātou katoa, ā, nā reira ai, ko, ko te pātai te mea nui i tēnei wā, he aha ai i pēnei ai tētahi ā, wētahi rānei, kāre mātou i te tino mōhio i tēnei wā, ā, engari he whakaaro tā tātou katoa. Ko Ōhaunuku, Ōhaurangi, Taikātū, Kitai, rātou ko Ahikuku, Ngango ki Moana, i noʻo ki tēnei warau, i tapaina ko ēnei ingoa nō ngā māra kai moana o te iwi. Tokotoru ngā tupuna parāoa i tae mai ki waenganui i a tātou, ā, nā, i hui tahi ai a Ngāti Hāoa i taua wā hoki mō ngā ingoa. Ā, nā reira i tapaina ki tētahi te ingoa Ōhaunuku Ōhaurangi, ā, ko te mea i waenga ko A tae ka tu ki tai, ana ko te mea mutunga ko a Ahukuku. Ana ko era a nga ingoa o etahi o a matou maara kai ki ki te moana. A na reira, ae, i puta mai etahi atu ingoa hoki engari i whakaaetia e te hapu a ki aua a Ingoa, ā, nā, he, he, he matua, he pēpi, he, he taiohi me kī, ā, ki waenganui i ērā tokotoru, ā, āe, he, he, he roa, he roa te, te kauae o, ā, Ōhaunuku, Ōhaurangi, ana he taumaha hoki. Ā, nā, ko tā, ā, Ahikuku, kua whati, kua. Āe, i whati te, ā, te kauae, nā reira he āhua poto, poto rawa, ā, poto iho ta, te hanga o taua kauae, ā, āe, nā reira he distinguishing feature tērā pea. Mēnā kua tae atu tēnei kauae ki tētahi atu, ka mōhio pū rātou, ā, nō konei taua taua kauae. I tono atu a Pukeariki ki Wakatū i tētahi kaupapa ki kawē atu ngā kōiwi ki te ware taonga. Engari ei tā te kaiwakaēre o Te Korowai o Ngāruainerangi, a Te Aorangi Dillon, e wakaruru au te noo o ēnei kōiwi ki waenganui i te iwi me te apu. I tono mai a Pukeariki ki a mātou kia, kia mahi i tētahi kaupapa ki tā rātou taha, ana, i roto i taua kaupapa, ā, E taea e mātou te hūnuku ētahi o ngā kōiwi ki tā rātou taha, ā, engari nā te rahi o ngā mahi, ā, kei mua, kei runga i a tātou, kāore mātou i tutuki i taua kaupapa. Ā, ehara i te mea kei te kimi wāhi anō mātou mō ēnei kōiwi, kei te pai ngā kōiwi ki waenganui i a mātou, ā, te hau kāinga, ā, nā reira i tēnei wā, ko te mahi nui. Kia hoki mai ēnei kauae ki mātou, ā, mā mātou ake e tiaki. E tono nō te iwi. Nei e kōrero pārongo tā koutou, ā, kua kite rānei i ēnei kōiwi. Tēnā waea atu ki te korowai o Ngāruaīnerangi, kia okioki mai ēnei taonga ki te kainga.

A te a ua nei ku tupu waewae i enei ueua, a tena ei, ei waka u noa i nga kupu a Phoenix, a mena e moio ana te tangata, a ko ea te wa i noo ai enei ueua, a ko te mea tika ei maʻi, a kia toro atu ki te iwi ki te apu me te waka moio atu, a ko ea te wa i noo ai a enei ueua. I tēnei wā e te iwi, ka roa anō tātou ki te te i kaupapa o roto o Taranaki, ko tēnei ui e āngai ana ki te kerēme nei o Wai 2-ono-rua. Anei ngā kōrero. Ko te pūtake o tēnei ui ki Pukeiti i tēnei wā, ko te whakaū i te tino rangatiratanga mō ngā taonga katoa mā roto i te kerēme Wai 262. E uri aere ana te ui nei ki tēnā koko ki tēnā koko te motu. Kutau mai ki te maunga tī tō ea, ki te noo ki nga rekereke o te unga mōio, te unga kaa waka ū i ō rātou mātauranga. A ko te kaupapa, mo e pānui atu rā ki te motu, a mai te te rōpū taumata whakapūmau. A ko tērā rōpū e kawe atu te kaupapa o o tētehi kerēme, Y262. Ko te tino pūtake o tērā, tērā kerēme ki te Taraipiuna rā, ki te mau ki tō tātou ao Māori. Koirā te pūtake, ehara te mātauranga nō Pākehā kē, pē, kei wērā tō mātou ranga ināianei rangi. Tā te mea rā, ko te nui ngā ture i tau pēhea ai tō mātou mahi, pērā ki te te ture i tau pēhea ai i ngā tōhunga, arā, tērā ture i tau pēhea atu rā ki ngā tōhunga e mahi ana ki roto i ngā mahi rongoa. Ka kī te pae kōrero ki ngā tāngata mōio, pērā i a Jean Īkaka, rātou ko ngā Ina Kepa, ko Rangi Kipa, ko Kuramoeaʻu. Ko te toi Māori me te mātauranga Māori i wānanga ia i tēnei rangi, arā oki ko te taiao i riro mā Kepa e waka kōrero. The kaupapas in and around the protection of our taonga, in particular,

ā te taiao. Um, so when you're able to sit in those spaces with, with those that walk in that world, um, it's a great opportunity to share and learn and develop uh, together and, and, and get that common understanding and, and common direction in terms of where we need to head together collectively. Ko ia ko te rangatira a Moana Jackson, nāna te tu i ngā tuatahi mō wai rua ono rua, nōna oki ngā waka kitenga i ka a ua mai i roto i ngā mahi, i ngā wānanga.

Um, is not hindered or, or um, you know, um, yeah, not hindered um, in any way, shape or form. Me oke atu au ki te, ki te wā kāinga, i nāianei rangi kei te, kei te kimi hia, kei te rangahau mātou, kei wē tō mātou mātauranga, i nāianei rangi. Ko te nuinga o tō mātou rangahau, kei roto i te, te rua mahara, kei roto i ngā, ngā whare pukapuka, kei roto i te puna mātauranga. Ko ngā take taiao, ngā take torangapū, ngā ahurea me te whānui o te ao Māori e āngai ana ki te kerēme wairua ono rua me te tiaki taonga i wawata ia i tōna tuinga Ku Uri e Ma'i mo ia rā. Alana Te Piki Broughton, Te Reo o te Uru. Koinā te ui mō Wai 212 i tū ake ki Pukeiti i tēnei tau, ā, e āngai ana ki ngā take mō ā tātou taonga tukui'o. Mō te pupuru ki ēnā taonga, Ā, mō te whakatinana i ngā kōrero, ā, ērā uatanga katoa e ara i te mahi mamae, e ara i te mahi ngāwari, ā, oti anō rā arā ngā ture, ā, nā te Kāwanatanga tonu, ei wero mā tātou, ā, ei wero mā roto i tēnei kerēme, ā, e whakaae ana kia, Kia maʻi tātou i ā tātou maʻi, kia māori tonu te tū. Ā, i kōrero ia e te i take pēnei i te mate o te tangata, te tiaki i te tū pāpaku, ka riro mā wai, ā, e ao ki ngā ture ei whai, ā, engari mēnā he ture, tērā pea e taka i tonu ana i ā tātou tikanga māori, ā tātou tikanga e āngai ana ki ngā iwi taketake. Ā, nō reira, Ko te te i ua nui o tēnei ui, ko te tae atu o ngā tāngata ki reira, ngā tāngata nō tēnā iwi, nō tēnā iwi, nō tēnā apori, ā, ko ēteī e tauira ki Te Wānanga o Raukawa e ako ana i te rongoā, ā, i tae atu ki reira ki te āta whakarongo ki ngā tāngata mōio e maʻi ana i ēnei maʻi i ia rā, i ia rā, nō reira, e whakaaweawe nui o roto i te whakarongo ki rātou, ā, me te whai whakaaro i te ao o tēnā tangata tonu, ā, me te whakaāngai ki tō tātou anō ao. Hoe anō e te iwi. Koina katoa ngā kōrero i puta mai i Te Reo o te Uru i tēnei wiki. Tēnei te mihi kawatu ki ō tātou Pou Reo Irirangi Māori, ki Te Koremako o Taranaki, ki Te Reo Irirangi o Wanganui, aoti anō rā ki Te Reo Irirangi o Rangitāne.